okay guys so namuntlha hi ta va yi kha hi mi updata kusukela hi december until namuntlha ku ri ku endlekeni hi december mhaka ya tipfula january yi khome njhani tivhidiyo ku ndleka yini and then xa ku hetelela hi ta va hi kha hi vulavula music wa hina hi katse na music video ku ku ta endleka yini swi endleka yini tano tano yebo yes guys um so december eyi december december Ah, a hi nga ri busy ngopfu hi december ya eyi a xi tive- a xi- a xi lehe nyana december xi leheli nyana nje a swi nga leha ngopfu ya xikomile so ya guys hi tsemeje kahle khisimusi a hi ri kwala ndlwini a hi zanga hi humahuma hi vanhu va ku humahuma ngopfu a ha ri busy hi swin'wana swin'wana swa music nyana hambileswi te hi ta vulavula hi swo gqineni ivi ya december a hi tinwela mabyalwa hi ti pfalela ndlwini ntsena yeah yeah a yo tshika hi humanyana loko hi lenyana ku famba nyana gezi ri famba loko ri vuya hi tlhe hi vuya kwala hi tiphuzele biya kwala hi ti tshamela kwala hi zanga hi hi yinga yinga ngopfu siku leri hi nga huma hi roho ti 31 yeah ti 31 oh before 31 birthday ya me by the way guys and birthday ti 29 eh ta december so ti 29 december vele mi ti vonile ti video mama san khipila ni surprise ile nyana ya kun'wana la vo xirhandziwa la vo thulasa so ya ya ya 29 hi humile nyana ya kwale xirhandziwa nyana ni dyisiwa nyana swakudya nyana ya xavela nyana ni swibiyana nyana ya ta swi faka nyana ti-video ta koho laha mi kota ku vona vona ti-clip nyana ta koho kumbe ti-picture nyana ta koho ya so ya ti-twenty nine ni humile hi ya kwale ivi hi vuyela kaya hi vuyela kaya hi dakwe hi njhani. Ku ve ku na mpfula that day? Mm, a na ha tsundzuki I don't think ni A na ha a na ha ri tsundzuki. sure na mina. a na ha tsundzuki guys Ya mara loko fika la hi ve hi vuya hi fika kun'wana hi staka kun'wana hi pa hi tshama konyana ah, hi phuza nyana nyana swibiyana hi Hi tlhela hi tshame kwi? vuya. A hi la ku tshama kumbe hi tshame kwihi? A na ha ri sure. A hi Hi nga famba famba hi tshamangi. mangala ndlwini. Eh, hi vuye straight a dyisa mbali ya kahlekahle hi nga khwekeli loko hi ya ndhawu na wo famba hi vuya a nga ri na ku hi ta birika ndleleni ya so ya ivi ti 31 eh ta december hi laha hi nga huma kohi a hi ka canise ka phati ya misava ya ya ka phati ya misava guys ya so yi humelanwani huma late nyana i think hume hi nkarhi mu a hume late ve mara hi humanga late nyana cause hi hume before gezi ri hela hume before gezi ri hela ivi hi famba hi ya jika kun'wana hala xithavenini hi tshamanyana koho xavanyana ti-drinks ta koho ivi se hi vha hi ya le ya nghena tshama vhela xo a se yi sungunile mara ku nga si na tala ngopfu ku hlangana ku hlangana ku hlangana ku va ku tala a ku hlanganile mara xema ku hlanganile yeah eish yadisappointwa yimvula yeah. yeah because kugcine ukuba kuna unampfula da mara i relaxe nyana hi tshama nyana kumbe ta yima heyi a yi yimangi yi ze baleka guys ya phathi ya Ai. mele ni nga yi rhandza ngopfu yaliya ku ri ya laha hi nga fika hi vona na yini si cause yi fika performa vhele kwalaho ma 12 straight ye a nga vhela a nga hi tsemela lembe da after performance a huma a tifakanyana ni video swi tlipatlipana swa koho leswi nga mi vona hambileswi a hi kotanga ku vulavula na yena cause ey munhu wa busy busy ma swi tiva na n'wina a fanele a tsutsumela kun'wana so yeah and part yin'wana futhi bebi leya gcina leya ya ya ya loko tsemelembe loko ku 12 straight ikhisanana video leyi ta yi faka a ni khome hi kona a nga la ni xupuka wa hemba a nga lavi ni xupuka wa hemba guys yo 12 o'clock khotlo vula liya ya ti-cricket leyo before 12 a hi yimela ti-cricket and then oho la u teka video bivala like like sort of a ku loko a hi fanele hi teka like a ku nga ni ti-cricket njhe before 12 ti biwaka njhe letiya ta ta ku loko ti fika henhla ya so beba a la capture that thing ku yi va on capture yi va ka video and a nga vi na timing ya swona swi hamba swi loko ni ku bebe leriya ri se ra famba a biza a teka foni a se ri dukile so swi endleka ku tala tingoma five times ku ya henhla a ha nga ha ra ringete ku teka na mara hi 12 o'clock guys a ni wu panga 12 o'clock hi ko ku nga tsakisa kahle ni twa nga ku hi nga le movini nyana so loko khisanana la ku bvu ni le ku jeni ka nomu ya so january ngene hi nomu 2026 ya nje hi nomu nje ni nghene hi nomu Alright guys, hi ta eka number 2. Number 2 ta va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta January ku ku endleke yini eh, January, video ta hehe eh ya bibi ya nga ta hlamusela a january guys hi le ka yona as january mi yi tivaku guys nkarhi lowa ku dyiwa green green okay guys mara hi kwalani tivideo ta hina esh Hi na problem ya ku ku na mpfula so a hi koti ku hi endla ti-video ta ku tala ngopfu mara ha fostela ha zama ku hi pfa hi teka na umbrella hi fungeneta foni hi tekanyana ti-video ko ku ri a hi teki ta ku tala ku fana na loko mi kuma ku a ku na mpfula and exi mpfula leyi guys yi le ku onheni ya a ya ha tsakisi guys yo a yi le ku tsakiseni se yi nga ri le ka ndhambi lowa two thousand wa loko hi langutisisa kahle leyi na vokokwani loko va hi byela va ri heyi

hayi le ku tsakiseni yi onhe ngopfu na ku hala mpumalanga mara ku na kun'wani ngopfungopfu va kruger masayiti man'wani eish yi le ku va onheleni ngopfu mara hina hala yi nga kona so far ha ri right a hi na xa ku complaina hi xoho u va na problem ya mapatu eish mapatu ma vavisekile guys ma ku tala a ma fambeki timovha a ti hindzi ya yeah. mara swi ta hindza guys ko va nkarhi wa swona swi ta ndlula so sweswiwani okay ni khulume ti-video mpfula se a hi khulumeni mhaka ya music ku na ngoma leyi nga hi humesa last year ya singili ya mbilu yanga va te yi nga hambani ha yi vona ka youtube ka spotify ti-platform ta ku tala tala na loko mi endla ve ri yini ti-stories ka ka whatsapp na le ka facebook mi nga yi tirhisa guys yi kona eh vanhu va ku tala va yi streamile ha khensa hinkwenu n'wina mi nga yi streama um okay ku tlhela ku va na nghoma yin'wana ve i ri yini nghoma leya yini leya ya feeling feeling feeling onge rhandzi ri endliwa laha khotlha ngoma ya okay ngoma liyani guys ha yi xavisa loko u ri na twenty rand u ngo ni sendela yona ni ku sendela yo ka whatsapp a yi se huma yeleyo guys yi ta huma xikan'we na album leyi hi nga ta yi humesa as hi vulini ku hi ta humesa album yo karhi yi ta huma na yona okay so leswi hi plane swoho aka music video oh yeah yeah yeah yeah yeah guys hi ta sungula la ka album eh tshemba van'wani va hlamuselile ku na album leyi hi nga le ku yi swekeni since yi sweka since november december yi le ku swekiweni Yo a hi sina va sure ku yi ta huma rini mara hi ta tshama hi mi update as we said ku ha mi nga rivali ni fake xibelani lexaku loko ku huma ti-video mi tshama mi ri updated na n'we mi swi tivi ku ku endleka yini so ku na album leyi hi nga busy yo yi na ten ya ti-tracks so far ya hi endla i think vo ma seven um yi na hi endle eight actually ku sele timbirhi so ya ya ha swekiwa swekiwa ti-tractor ku ta tsakisa eh ya yo ka hi nga si na swi tivi swa ku yi ta huma rini yo update ya koho and then so eh timhaka ta loko ko ze ku hela album leyiwani yo hela so eh next step a hi a hi plane ku yi Hi endla music video wa ti wa tinghoma letiwani hinkwato ku yi nga saleli saleli ndzhaku mara hi ya ha pulana e e album leyiwani hi hleketa na na music video wa wa single liya ya ya mbilu yanga since already yi nga ti humela yi nga single so hi ta va hi ri busy na music video wa wa wa wa wa mbilu yanga while hi busy na album liya then from there hi ta swi teka hi ya mahlweni ku ya kwalano. ya so ni timhaka ta mpfula guys a hi a hi khongeliseni ni lava hi la yi nga va teka van'wani hi tiyindlu ta kun'wani vhele yin'wani hi yake minkoveni eish so a hi vave ka hosini guys eyi a hinkwenu hi nga safe hi khongelisa mpfula leyi cause a yi si na hela ni sweswi ya ha ri kunini ya so ya ma swi tiva vhele babies a hlayile tivhidiyo ta ku tala hi teka hala handle so hi sweswinyana hi bohaka ku nghena ndlwini ene xipexala ndlwini xitsongonyana so that's why kuma swa ku david ta ku mara ha a ringeta a ringeta ya mahlweni ya okay guys thank you hinkwenu la mi nga hi streamela ngoma ya hina ya mbilu yanga shout out to you all and loko ri koho se yi streamer guys kombela u ya u ya yi cheka mbilu yanga va tenga mbali yebo yes khome kahle mbilu yanga xamupfuna variveli wanga famba yi streama le ka youtube spotify you can see le ya and nghoma leya guys mi mi mbo yi naka kahle ya nandzika ngopfu loko u ri na munhu wa wena mi la timhaka ta ta lavakulu hi ringetile siku rin'wana ku hi lava ku swi twa swa ku endleka yini ha ya fita guys so mi nga yi tirhisa na kwalani um um timhaka leti ta vanhu va va va va va over over eighteen guys hayi switsongwana loko u ri xitsongwana vhe u khata pfala tindleve pfala tindleve u ta pfuta yingisela leswin'wana so ya mi yi tirhisa guys na yona mali mi streama hi vona ya phusha ngopfu mi special ya youtube yi le ku phuxeni even spotify na ku ya ya phusha guys